Right, beth ni'n mynd i wneud heddi, ni'n mynd i creu cafle, taflen casglu data ar gyfer disgyblion blwyddyn 7. Nawr, mae hwn yn cael ei gwneud ar Microsoft Word, a mae gyda fi title a mae gyda fi tabl. Mae gyda fi deg colofn a mae gyda fi nifer o rhesi sydd yn cyfateb i sawl disgybl sydd gyda ni yn y dosbarth. Nawr, dyma beth sydd angen yn ni ar diwedd. So beth dwi'n ei wneud nawr, dwi'n mynd i cau hwn lawr a wedyn dachrau o'r dachrau. Nawr, y peth cyntaf mae angen gwneud ydy agor fyny Microsoft Word. Mae Microsoft Word yn ôl Programs, Core Programs, ac mae e fan hyn, Microsoft Word 2010. Nawr, mae angen ni um, cael gwmynt o wybodaeth ar y taflen hyn ac sy'n bosib. Nawr, mae Microsoft Word fel arfer y siap hyn, siap portread. Beth mae angen i ni wneud yw troi e i, i siap tirlun. I gwneud hyn, i ni'n mynd i Page Layout, a wedyn gwasgu Orientation, a gwasgu Landscape. Nawr, peth nesaf chi'n mynd i sylwi ydy bod gwagle, gwagle hir gyda chi, gwagle trwchus gyda chi fan hyn. So beth 'y ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i wneud y gwagle 'na yn llai o seis, yn Saesneg ni'n galw fe'r y margin, so ni'n newid y gwagle i un tenau, sef narrow fan hyn. Nawr, peth cyntaf mae angen gwneud ydy rhoi teitl. So'r teitl ydy Taflen casglu data a wedyn y dosbarth. Nawr, i chi'n mynd i sylwi bod gyda ni yr ysgrifen, y llinell coch o dan yr ysgrifen. Mae hwnna yna achos mae iaith y dogfen ar hyn o bryd yn Saesneg. So mae angen newid y iaith i Cymraeg. Nawr, y rai beth gallwn ni wneud ydy gallwn ni newid um, hwn i sefyll mas fel teitl yn fwy. I gwneud hyn, dwi'n uwcholeuo fe. Dwi'n mynd i Home, a wedyn gallu rhoi yn Trwchus, yn trwm, a tanlinellu fe. Peth nesa mae angen gwneud yw rhoi yn y canol. Ac os dwi'n mynd allan, gallwch chi gweld nawr bai e yn y canol. Nawr, ar gyfer y tabl, dwi ddim eisiau yr ysgrifen fod yn trwm a dwi ddim eisiau'r ysgrifen cael ei tanlinellu, so fi'n troi hwnna bant. Nawr, dwi'n mynd i Insert, achos mae angen i fi rhoi'r tabl mewn. Gallwn ni rhoi'r tabl mewn trwy tynnu llinell fel hyn. Ond chi'n gallu gweld does dim digon o rhesi gyda fi fyna. Felly, dwi'n mynd i creu tabl trwy gwasgu'r saeth bach hyn, a wedyn ni'n gwasgu um, insert table. Mae angen gyda fi deg colofn a dwi'n mynd rhoi 32 rhes a dwi'n gwasgu OK. Nawr, mae angen i fi rhoi mewn yr enwau'r meysydd dros y colofn cyntaf. Nawr, y peth cyntaf dwi'n mynd i mewn ydy'r gwybodaeth cyntaf, sef enw cyntaf. Yr ail maes sy'n ni'n casglu ydy cyfenw. Y trydydd maes ydy dyddiad geni a nid oed. Wedyn, dosbarth, ac y dosbarth cyfrestru yw hwnna. Wedyn, hoff fwyd, ond yn lle ysgrifennu hoff fwyd, dwi jyst yn mynd i roi lawr bwyd. Nesa, Hoff ddiod, ac yn lle hoff ddiod, jyst diod. Wedyn, ni sut darganfod oes anifail anwes gyda'r pobl yn y dosbarth. So, Nawr, bydd rhaid ateb hwn gyda oes neu nag oes. Nesa, hobi A wedyn, uchel, uchelgais. Nawr, a'r peth ola i ni'n bwydo mewn fan hyn ydy ysgol gynradd. Reit. Mae'r tabl nawr wedi cael ei cwblhau. Beth mae angen i ni wneud nawr yw darganfod y gwybodaeth hyn oddi wrth pob disgybl yn y dosbarth. Nawr, y dull i ni'n mynd i wneud hwn yw trwy e-bost. Ac yn y fideo nesa dwi'n mynd i ddangos i chi sut i e-bostio'r dosbarth i ddarganfod y gwybodaeth i gyd.